my country pipo una welcome back to my channel today tasha don come out come shook her mouth for inside the gbas gbos wey be say dey go on between davido his baby mama and tiwa savage so for some time now davido don dey trend over the news about him and him baby mama getting issues online according to the wetin dem talk online dem say the girl um him daughter senior daughter wey be sey dem dey call Emade he never see her for two Christmas now over this same beef wey be sey dey go on with him baby mama so I go just give a brief run down about how everything take start before I kick into um how Tasha take insert herself into the drama but before we continue if you never subscribe to this video please try and subscribe na beg i dey beg like this video very important and share comment under the comment section i dey thank una in advance so um tiwa savage ex-husband dey call the blaze him come out um, um yesterday come dey call out davido say davido threaten the family say him go deal with davido say him just wan wait make grammy finish before he go reason davido matter So as we still dey contemplate on that one, everybody still dey discuss that one. Tiwa Savage go drop um, petition against police petition against um, Davido. So according to um, wetin they dey carry online, they say Davido never fit see his daughter for two Christmas now and even for one birthday because of the fact say Sophia wey be say be baby mama restrict am from seeing the daughter and um, according to um Tbliss wey be say be Tiwa Savage ex husband, di guy dey claim to say, Sophia don finally accept say make Davido come see e pikin say but e give am condition, di condition na for am to dey pay eight hundred um eight hundred dollar for nanny for nanny, nanny wey go dey take care of di pikin monthly, say na eight hundred dollar monthly um say so all those things na make Davido talk say he no go do he no wan do and say he just wan see pikin I no know wetin dey really go on with that family and I no wan shook my mouth for there so with the explanation wey be say they give online come turn out say Tiwa Savage on the other hand come come out the petition wey be say she write she dey claim talk say Davido see her with um Sophia Momodu wey be say be him baby mama him made mama im come vex come talk say since Tiwa Savage go go dey support im enemy say im im don wash im hand comot for where she dey say if um e see her for anywhere for Lagos say e go e go e go F her up all those type of things so na so the girl come talk say far fear catch her o she come go go tell police talk say if anything happen to her make dem hold Davido accountable because na im na im threaten her life and she no go take am lightly with him So with everything wey be say dey go on online, Tasha come carry herself come come out. You know so say for those of una wey be say no Tasha, Tasha and cloud chasing na five and six. For all the whole Big Brother Naija housemate so far since Big Brother don dey bring housemate, na only Tasha come out come talk put for Davido matter and e baby mama. I never see this kind cloud chasing for my life before. As we all know, Tasha don dey find a way to take um make davido notice her for years now and she neva dey successful even wen um davido and um wen phyna get problem wit davido at least davido reply phyna um e tell e send a text message to reply am to say at least i see you o i notice you but tasha own wen tasha even insert herself for dat um gbas gbos between phyna and davido di guy no still respond to her and she don already draw tattoo for um her bobi di middle of her bobi to take show her loyalty but still yet di guy say no I no dey I no dey reason pipo like you. So she come come out again wit full clout chasing force come say is di audacity for me wen a man has God complex what do you expect lafatland take up somebody your size for once oga BR Tasha if you dey talk about um if you dey call Davido God complex whatever wey you call am why you tattoo e um pishur for yor bobi na bikos yu si him as yor demigod i nor si a rizin why pesin go idolize pesin to di extent sey e go tattoo why yu nor tattoo um all dos jisos christ pishur wey bi sey wi dey si for online yu nor get mama yu nor get papa why nor tattoo dia own pishur for yor for yor for yor bobi um na pesin own or na a total stranger own na im yu tattoo which means yu dey idolize am to di extent sey yu dey si am as yor god So I no I no know all this hypocrisy eh, hypocrisy wey be say eh, wetin be her name Tasha dey do. No go continue. So as she make this statement, fans the video fans wey dey call thirty BGs no take am lightly with her at all. They come for her with full force. So the first person come say, who invited this clown? Better go sleep. The other one say, you just want to share for the cloud chasing, nothing. for di past how many throughout last month wey be december i no sure say tasha trend for twitter i check so many times i no see her trend dis na di only opportunity wey she don get dis year so she gatz use am wit wit um she gatz use am well so anoda pesin come say just cos he no give you face you sef tink say you mata o anoda one say you all be saying she could see dis one out wen we all know she saying di right tin na so una dey fear rich people no be about fearing rich people this life dey say choose your battles wisely you come go run your mouth run your mouth give people wey be say pass you how e wan be for you social media dey very different from real life oh forget all this mouth wey we dey make for social media once we see gbege for real life you go see such people wey be say dey cheer you up hey go on go on you no go see any of them for there only you go stay for court dey look the judge you and the judge una go dey there dey judge the matter so make everybody dey guided well I don notice say um Tasha she just like Davido I no know whether I go call am stalking anything wey be say the guy dey do she dey always wan um know wetin dey sup with him I no know anybody wey be say him dey get issue with she dey always wan shook herself inside it's as if na obsession or something. she better sit this one out so davido come see that um um tweet because people dey tag am all those type of thing him come come out come reply by liking a hate comment about tasha so this na the comment you dey see am the person tag tasha tasha wetin dey gba like dis dis um zlatan song wey be say dey sing about um wanti wanti i no be yoruba so i no fit understand wetin dey talk for the song and i no fit play am for here because it might be copyrighted so i just know say dem dey shade her for the song so davido come come out come like the tweet both tasha o both tiwa savage o wey be say carry demsef go shook for inside people family matter anything wey dem see for inside na dem sabi because you see this life anything wey be say don involve man and woman wey just see each other nakedness I no dey shook my mouth inside cha cha I no wan know who the person be I dey avoid am make Tasha fans dey pray for her so that she go dey learn to dey avoid unnecessary drama because she might go go shook her mouth for the one wey be say go hook her one day and e go dey very hard for am to come out from inside no be say na swear. but na so life just be when you no sabi mind the business that pays you, you go go mind another person own, they go blow your eye join. God is una strength. Una take care, una bye.